machiegni jawinjona e kinde machalo koda maendi akawo thuolo achiel kachiel kendo asechopigo tramogi kamda tudra kod okinja makambo ma tobi jakome nyathi kimirwa odiochieng' ma kawuono ni wakawo thuolo mondo wang'e ane ni to weche mage ma kawuono kinja oloso e wigo tramogi ka mondo wang'e ane kaka inyalo pedhgi piny gikel konyruok ne piny kaluwore kod kaka piny dhi ok ang'eyo ni kawuono okinja oloso weche mage okinja ma kambo to got chal nade O, wuod komenya got ber kendo aruaki got ka koro wan kod chik apar matayo jakapango kawuok kaluo dok kapango E, ing'eni kan sani koro teko gi orumo sani giwuotho ka gilura lura kata ichiro ku- kuonde iso senta gi kinenogi Aha. giluoro wang' ji kodonjo to donjo kothuon koro sadok to koro e- Eh, obadhore Oba- matin e kinde mane giwuothe ka goke gintie e polo Eh. orumo Aha. ng'en msara ne gikawo chon tarik piero ariyo gadek sani koro lwedo nono sani lwedo nono omedre nyaka gi paro to ei kendo nyaka dwe manyien Eh, kendo ko nyaka dwe to ing'en moko pok ochulo ot moro moko be nitie mata nyithindgi Awinji. nokalo penj ero koro kiano dhi chako nadi konyi kwara mogi we mondo juogo lwar kodi chik apar ka in jakapango kanyo ma koro biro tayi gidok kapango mm. ma chik namba achiel wacho ni chieng' midok nyaka lamni awinji ing'e ni ji mang'eny ne ochano biro e krismas mm -hmm. to ok ochopo to gin jogo ma nolali korio mm -hmm. ing'e nitie jomoko ma be nowuok kaka nyikwara mogi ma be winjowa sani nodhi no, neno jonyuolne to ok ochopo orem naivasa kato jopolo kawe Ero. koro chieng' miwuokno nyaka lamni nyakwa ramogi ajwang' E, en mana hawi gi ng'wono mar nyasaye emomiyo in pod ingima to ndalo masani nyasaye emihombo ng'e ndalo mane nyasaye hombe ji cha nwasenyisogi nosegaru Diere cha ne pod jitin. E, mane mane iwito nigi galuru cha Ito gi to pie.
gipiye gichiemo gi makate Ka gitieko to gichako giloko budget. Ya, sani dak yud mkate kolwar Koro chik nambari nyakwar Ramogi Ajwang' ma bende tayi kidok Kapango. Bacho ni bang' lamo, lwedo nyaka gwenyre. Eh, ng'en- Ng'eni lamo ni dier odu. ka. Awi- awinji Eh, to Koro oselemni. ero Koro juok Ramogi Ajwang' dwaro ni lwedo nyaka gwenyre. Ng'en ka to kaneno ka gineno adek adek. nikech iwacho ni chiwo kelo gweth Eh, Ng'en ochamo te, ochamo te koro wuoroga ni to kendo ma gwenyre gi wuok en nade. mane Eh, ok en gwenyruok ma mos, Eh. en gwenyruok marufuke. ero e mamani kata min odi Mhm. nyaka iwene gimotwe e lak suka kik iwege ywak kendo sijui ni idhi- ni odhi holo ni ka chama to koro bende koro dhi gi lwete no to gik miwego nyaka ibed ja plan kani ibiro ting'en ma abro timo kama ma abo timo kama chieng' mi ak iwuok e dier ot awinji koselamni nyaka igolie gimoro matin ma kata babani bende yude gimoro boli ofuke ma kata noholne Eh, pesa to- ah, to pe- pesa mondo oholneno ojak omiye madho ah, to chak pesa- omiye min-gi jogo pesa nobiro gibirogo mang'eny pesa ne ni mani sim Ero. Eh, king'eni kidhi kidhi ka ka ja mpesa Awinji. tinene simbe duong' ng'eni ko mine oluoro gi mine moko ma pod otwe mage gi gi gina gi blada Blada gi. ineno kokowo wang' ting'eni pesa to kwano mit ma kata ng'ama golo mare e mpesa ineno ka ng'ama bodhi golo mare Ero. be konye kwano en ing'eno kwano gi chunye Ero. Eh, kwano no alufu achiel ariyo adek ng'ama ni diri be kwanoga to ok magi koro mano nyikwa ramoga jwang' ong'eyo ni tem ibede gimbo matin ma sama koro lemo rumo iwacho ni mama mae to koro ibe ibwogego Ero. kech ing'eno wega ni nyathina ni koro rumo kabisa Eh. ibwogego Aya, chik namba adek, nyakwara Mogajwang' ma bende tayi kanyo ka chieng' ma kori wuok kori dok i bu- i thim dwar kapango wacho ni rem mineno i dalau wang' ni losie moko. nyaka igorgi e buk moro e otas moro idhi kodgi kapango Ah, Gima ineno dalau onge ta tiende gore, dong ineni anena ineni wiyi. Koro ok iko kaw thuolo mano ok- okaw buk. awinji E, nog gigi neno gi wang'i. Ma ka mama ni chwaki ti achiel. ero wang'ni tem iger ne jikon kidhi kodh chwiri kik negi E to ka cho onge dalau ng'e ka- ka cho onge dalau bende igoro donge ng'eyo mano gima Mano mano gima ging'eyo ni- maler.
eh, mano ni ywi ni nyoro nyaholo choka ng'ane Eh, ing'e ni eh, ah, ing'e ni mie- mie maonge chogi en wach marach ahinya ni kwara mogi ero niyudo ka ng'ato odhi okawo kahaya ero ochero ong'eto choto onge dala ni jodalagi Eh. pielo ka le otieno Otieno mano gima ji ong'ete nyaka nyithindo. Awiji. Eh, Odiochieng' dak iwinj ka nyathi kowacho ni ng'ane odhi ka ni ng'ane odhi chonge. Otieno. Ng'ane odhi ka to koro dala mi- ma jakahaya ni anitie. Ero. Kata to chonge nyithindo dhi na gi tach nyangile. Ingeni ya moko becho keti kapet be- mager. Eh. Kanyo oneno ka ka ka- ka hayo donje dal. To gikwacho. Mm. Ibro kawo muda marom nade? Nabro kawi Ah. kachiel. Koro ibro bet kichula kuom ndalo mitieko ka indiki viecho e wuoro to tiyo mako piny Wuo- ah ing'e ni jo- jokapango go riek ibono kuma wabro chopo negi be ma- ma- mano mulogi Ero. jogo riek ma kochopo kuro ing'e ni kuma okonyre chono ema okwongo dhi mose ji bose weg mo owe sukari Eh, ma kod- kodhi kanyo Eh, miuru wuon ng'ane kifungu yaye koro nyakwara moga jwang' aneno kiri dalau kanyo ineno rem man kanyo omiyo koro kidok to tem mondo ine ni magi iloso waluor kodi chik namba ang'wen nyakwara moga jwang'o bende biro tayi kidok kapango ki- ki- kiwuok ka lwe dok kapango mawacho ni kane ok o- omiyo jonyuoli ni pesa dok kapango ch- chak chon ing'e ni chik ramogi ajwang' dwaga ni nikech nyakwara mogi janyadhi ero koro dwa ni kia kapango tibiro to in kata galufni mopiero adek awinji tiwalo abich imiyo miyo ng'eni miyo kane makna ma mado dina abro dogo abro dogo Eh. kik akwam kaendi mi dachandi kod dhi Eh, kachama to mondo jonyuol igolna. jonyuol bi ng'eno ng'e nyithindgi Ero. to onge ang'a kiwicho kowacho to mari ma wuoth kila kani Ero. mano ng'e ni ibro lung'o te Eh, koro kane kimiye janyuol nokanini to chak chon Manyo chon. Kech igen ka inya ti joka p- simbe gi be jodala jodala go be ma ka sani dhi ro ng'ato chur gi sim marom na gubu. Kitero ne simbi mane inyi- inyiewo aluf piero adek. Ochuo mana kongo.
Ai winjo kowacho na an gariyo. Ng'eno ng'e ni kwamo. Ero. Eh, an gariyo Aha. awaluor gi nyikwara mogi e chik namba abich ma bende tayi nyakwara mogi ajwang' kibiro wuok dalau kanyo idhi kapango Aha. mawacho ni kik igen gik mibirogo ko- mibiro kowigo Yaye. nopuro Ah, eh. nyaka pange ng'eno okochgi Ero. okochgi sani jo- jokaluo ng'eyo Eh. Eh, okoch jokapango wuonje sani nyaka giwinj jokaluo ng'egi kabisa ong'e ang'a maler ni diere mani puro diere mani doyo ne kokogi doyo Ah, koro kanyo. ong'eyo janja mobiro kwecho Ah. doko doko doganda gbando Eh, jokapango gi koa chon Eh. en krismas nochakre chon mana gimo 1902 ero Eh, ka kowach yesu koro mako piny luo ero to joka pango gi ne gi, ka gibiro Mm. kata ma sani winjowa Ero. winjo kobiro kod mchele kilogram ariyo Awinji. katonde ni Ero. i katonde nitie sukari kilogram ang'wen Aha. unga ngano be en go mfuko ariyo Awinji. kibrit cha to giting'o gima miluongo ni bomba Bomba. eh, ma bende oting'o kibride karach to apar ga En auchiel iwuodhi awuodha achiel achiel. aeto chumbi be ni kanyo Ero. gi sabun mita ariyo Aha. koro kigo kwano maber Gima giluoro golo to pesa. Kae pesa a pesa to gigol to kigo kwand ka tonde ni Eh. tiyudo ka en siling alufu ang'wen awinji to chieng' moa ma- masani ing'e ni jo- jodala oseriekre ni chieng' ma koro idwa idwa neno koa Eh. to odwa ni okowe gi makada e bachiel
kama nyo chiwe sukari Eh, omena ben odwaro gor ariyo mano ot manyo chiwe manyo chiwe katonde mchele eh, u- u- pese chak katonde chak anyirango to en en alufu ang'wen awinji Ay, oganda goro kosemiya riyo layo bo dwaro goro achiel. Mano kama nyochiwe mchele. O, wawuoyi ka tonde di. Aya, oduma nuso gunia. Ero. Be en go kanyo. Eh. Gweno mathuon. Bende ikowego. Ero. Koro total pesa mikowego siling alufu abiriyo. Aha. Mano total pesa mikowego. To en mane obirogo to siling alufu ang'wen. Koro kanyo nyakwara moga jwang' nyaka ng'e kin kanyo ni jo- jodala osefwenyi ma kata ondini minyalo kowigo omiyo kiwinjo ka jonyuol oywak ni sani to ok wan maber akia ni bodok nadi Eh. mano ng'e ni jogo osetang' kodi walwar e chik namba auchiel mawacho ni ka oholi pesa midokgo Mhm. kik lokre gowi kendo
seche gi donge dho- noolo nodhi dwoko e seche gi dhogi mit msari ng'e nosechamo tarik Awinji, prariyo gadek awinji. orito tarik pra- piero adek e dwe mar ariyo Dwe mar ariyo. to wacho ni wach ma- ong'eni owuondo jonyuol Aha. ni kadonjo adonjo nairobi Ta- taoroni ting'e ni gima idhi or kanyo Onge. onge koro we janyuol igowi to Eh, pesagi eh. nodak kobaya baya sama tin owuok apiko ome sama tin owuok apiko ome iyudo ka janyuol onge kwe sama koro weg pesa dwaro pesa to det to koro osekalo Mm, koro en bironi biro ne onge ber Eh. ng'e nitie jomoko ma kaka nyo biro Eh. koro sike modokgo Eh. o- o- opong' gi kuong' moloyo kaka nobiro Eh, nikech nobiro to donjo ka gi kahaya ka waseyudo ni chonge dalagi min gi be chwa kiti achiel owadgi wuon-gi bende koth obaro ode chwer eto chero ng'wech gi mtoka sama tin odonjo sama tin owuok mano ok owinjore waluwar gi nyikwa ramogi chik namba abiriyo ma bende tayi in jalno ma koro dwa dok apango mawacho ni nyaka ing'ad kombe ne nyithindi madongo Eh, ing'e ni sani jogi orumo awinji sama nobiro to ber ber noting're sani to nyithindo koro ong'ado kom achiel Mm. nyithindo to abiriyo oketho ni jabathe wuoth mayom Iwi- iwinjo ng'en pesa okethi dala koro omiyo nyithindo tich matek nyithindo ing'en koro nyalo chung' koro kodonje kom kae to siko dondore kod kondakta Eh, ting'en wach ma seat belt mago to bila koro osekeyo sani gari ko kendo kala kala Ah, sani to koro nitie kaka nitie Eh, to koro ing'eni yesu nowacho ni ng'ato ti- ng'ato ng'ato ting'o msalape omiyo Eh. nyithindigi Eh. ing'eni ma yesu to ne msalaba muri- mu- mu- moriwo piny ngima en opek awinji emomiyo nokonye lakini mari mna ma odi mani ting'o ma to kendi ting' kendi yesu kidonje Yesu kidonje. sama nichiemo kendi yesu ne onge Ah, mago ing'eni koro jogi Chama Mago- geriek. eh, mago koro jogi ma in ema in ema nigi konyi Nyaka iritgi. nyaka iritgi ah chik namba boro nyakwara moga jwang' ma bende tayi kiwuok e odu kanyo kibiro dok apango wacho ni kia nyaka igone ji oriti Mm. Wach mar pondo. pondo Dala ude kia idang iponde ah nade. kati ing'e ni juogi opogre ing'e ni juogi be nye ng'iyo wechegi bang' no kopogre 50 50 Ero. Eh, ka, ka juogi moko wacho ng'e ni nie moko to pod richo inyalo ponde adier apenji otange tidok karang'o adok juma manyien kar otange kiny mondo gokinyi Eh, ah, eh, jaki mano juogi oyie ni nyalo wacho kiwuok imi- imiye maricho ero e apiko turo kor ji jok miwinjo ga ni lando e kilando to api jomoko nitie miye moko nitie ma pod ogak Eh. e ma pod yesu kodonjo ma pod iting'o ni lewe ikawo lepe nyoma na e ndoo ni kendo iluoko to kichopo loka cha to mino nosetelo ne gibak Eh, to ng'eno bende owuok gi sutru ero Eh, bo ogoyi luok- goke oluokre aora kanyo te kako achul en gike kom nindo Eh. miego pod ng'eny e piny ramoga jwa mapod ikawo sutro gi gina ne isoyo ndo e kata na gike yudo ka owadgi man ga punda Mm. Uka usike ne nto nadi bwana. Eh. U- Na chamo kadwa teri chiro ka kara mago gike moago. Itero nego center.
Koro manyo to duogo yie. Awinji. Ah, senta kure. Joga piko kawo ga ikor bungu. Direct. Kendo sani ki- kine- kineno apike ma ng'ato owuok ikor gweng', neno apike ma ringe kor kor, ok olure e ndara te. Mago miego. Gi lewni moko matiyo biro mag jampa. Eh, mago- Mikawo ogudu tisoka ma to koro wang'i ma koro dong'. Eh, Ah, kata ineno jakapango morwa- ma- ma- manyo obiro komoro e kor gweng to koro kodok odok Ah. nigi jampa gihero sani gihero ogudu ipenje nti bende in gi helmet ng'eni gicha kisesoyi wi ng'ama neni koro onge O- ogengre ni ng'eni ka rwako jampa to geng'one Eh, bugo to ge- kar dak- umo wang'e ni joma ni jodala ni koro dok Ai, as koro dok jogo to be mong'egi ng'eni jogo ng'egi malich ong'ang'a Wuod Kaneta nyaka bed ni koro dok. Kaso kala korwako jampa machal kode. Lakini yo ma- maber mana mar ting'o gi min gi kowo gi gi gi aora gi ndowo. To eto owuok gi gine ni. Et ng'eno owuok oketo sutru igoke. Ero. Amano dhi maber. Mano dhi. Pod gin tie nyikwara moga juang' nyaka ng'e. Tie joma be pod odhi bodonj kendo kata ni loje. Eh. Kanye moluokre bu- koro rwakre bu ka briefcase mare. dala ni dala gi owuok e korwa konyasa gi pat pat Eh, gi pat pat.
To miego Ero. duogi dwa ni ji odonje lamo mondo owach koro iseluoro dala uto kara niluoro ka ng'a Ah, ok oluoro tho moluoro dala uto ok inyal yudo tho tho moluoro miyoga koko ka waluor gi nyikwa ramogi chik namba ochiko bende ta in jalno ma kochiko ithe ka dwa dok apanga mawacho ni lepi gi wuoche moti nyaka iwe ni jodala Ng'eni ka be juogi opogre paro. Eh. Eh, Nitie moko ma be kiwene. Eh. Olosi ma. Kijopi tich tidawo mna go boss. Joketere no riek. Eh.
Koro tamaa. Ai- Donge ai- mae tiende monyono go kodhi e tich. Eh, ayude.
Joka pango winjo matek. Awinji. Ng'eni juogi to neno. gi. Eh. Giwinjo matek ma kata ka koth ochwe. Eh. Ok wuoth. Kata ka kowadgi wuon moro kalo. Eh. Ah, nyathi kik wuoth. Onyalo neno kuminyono. Eh, kiwuok idhoot kata idum ilum gi kocha Mi- ilo ka min gi ne rieko ng'iyo ni akala moma kinyono to dwok chien ka mi Ah, areche mano ok ma- gimidwaro nokwanye tielono en ok rangi ni wuotho kidhi ka macha macha macha mna macha ma jagowi Majago. jogowi matir wach Ah, tielo ni wacho ni pod entie e dala kapok owuok Eh, oko jogowi mati girene ka Ah, onge ot ok ine wiye korango pi. Eh, lakini ma- maja kapanga Ero. mano kokwany Eh. jowe ne maduong' Eh, kuma onyono koae kuma odhiye to klich koro kanyo nyakwara moga jwang' Eh. ka juogi nyopogre to chik to dwaro ni lewni mool iweyo ing'e nitie oganda moko ma en kapango kumidwarie Mm. kamiyude lewni Mm. te ma pod lawe no ng'ut sati ing'e noloko didek iloke ga didek Ero. yudo ka noloke Eh. bochak kuma niwega ni koro rach Eh. ochak oduog kendo Oduog ka- mbele. mbele koro iwe ni ber Koro kama oyun- kama no- no- nolunch odok chien ume. Eh, eh, to dhier nyalo mule bu kendo kuma nowega no um cha ochak ogol kendo Mose ol go we dala chiemo nokonyo odhi go e puodho. Eh, to juogo yiemna ni weyo ka iwuok imiye maber Eh. Eh, ok miye mbe ni nyalo rochi mano ting'e ni kendo koro yudi Inyalo inyalo wuok kanyo bichwe ma kirwako nanga kendo nyaka chie. Ni wuok e kaka iber. Eh. Tichwe ma kirwako nanga ni wuod ng'ane ti kendo ok dwa lewni wuotho ga nag kore. Eh, to nyocha chunye ler ipogo lewni e gweng'. Walwar kode gi kore chik namba apar ma juogi tieko go chike gi nyakwara muga jwang' ka in dalau kore idwa dok apango. Awinji. Wacho ni kichopo i odi nyaka kendo ilam Nyasaye. kapango e kuom tayi maber ing'e ni- ing'e ni kwara mogajwang' gin jok ma wigi wil piyo kech ing'e ni ka wakawo ranyisi nyakwara mogajwang' owuok siaya oringo bochopo nairobi awinji nderni gi ing'e ni nderni gi nyaka ne pagi kiringo moromi kata nago ndamba apar Eh. nyaka iyud ng'ama nogo piny kanyo koka re- rembi ochwer to tho koro kuom nyasaye muomo kodi bichop i odi mikalo kidienjego te e, to igo chongi piny igo nyasaye erokamano kuom tayi maber tinyise kita jodala ni chopo yes Eh, kech ing'e ni samoro iwuok kamo ma mamani Eh. pod ichunyo moka moka pok ochopo Yeah, yawa masim- nyathina nyaka nindo wuok pok ayudo sim moro amora ni Eh, igone sim nagone sim Eh. to ok oyudre Mm. oo e jogo kawo nyathina niya koro nyaka ichop kucha bi nyisi jonyuolni ni ichopo maber Aha. koro ageno joka pango man ka luo kuwuok Mm. to umako chikegi Mm. to ubiro dhi maber to moloyo manya- umak ahinya un jogo mani dala Ero. kata onde mane obirogo ne mokowego kik kowego ogundia Ero. kamano mana kamano jawinjana ma ne wan kod okinja ma kambe got ramogi ka indiko ko okinja temo kolo chike moko mosebedo kabago ahinya chik apar matayo jakapango ka wuok kaluo dok kapango osebago ji mang'eny e ngimagi kendo iyudo ka koro onge kama odhiye tiyudo komoko ma kotimre onge nikech